Dymuno fi'n llofft yr hogia rwan, mae'r cawr Barry Griffiths. Iawn Barry? Shwmae!
Dwi ishe gael dechra efo ddeud de, mae Lerpwl yn curo Everton de, 1-0 de, a pwy ti'n sbortio? Everton. Come on! Reit, sgwrs, dyna pam 'da ni yma. Ocê iawn. Iawn?
Yym, lle dych chi'n nodyn bach fwy trist ella, yym chwrai wsnos yn ôl, golli Steve, ffrind da, A cawr oedd e ynddo? Do, do, yn anffodus.
Ti'n gwbo, yym, dwi isio bod lot o bobl yn gwbod o'n i'n agos iawn i Orig Williams, ti'n gwbo, ac, yym, ti'n gwbo, oedd o'n ddyn anhygoel, a, a dyn nath newid 'y mywyd i, 'lly, so, ti'n gwbo, ma'n bwysig iawn i fi ca- cael adal pobl wbod hynna, 'lly, ac yn anffodus, dyw o'm efo ni mwy, 'lly, ond, yy, mi nath y, mi nath y dyn neud, neud 'y mywyd i lot gwell, a neud, ti'n gwbo, nath o, Ath o reid impact mawr ar fy mywyd i a na'i byth byth anghofio fo t'mo am hynna 'lly so o'dd o'n o'dd o'n ddyn wych. Cawr o ddur yng Ngwm Oedd. Mo- mob mob district. Oedd oedd a Cymro pur ti'n gwbod yy yy pawb o'dd o'n fa- falch iawn o Gymro c- c- p- pobol Cymraeg ti'n gwbo fod yn Gymraeg 'lly so na t- Ond dwi'n siŵr bod o'n falch ohonoch chdi o Oedd oedd oedd oedd o'dd o'n o'dd o'n yym t'mod o'dd o'dd o'n gwbod yn amlwg bo' fi'n mynd drosodd i America dyna o'dd o 'di bo' yn pwsio o'r dechra 'lly so o'dd o fa- ia- falch iawn bo' hynna 'di ca'l digwydd 'lly ag

Yy mae'n amlwg i i i imprwfio reslo fi ddechrau... Ie. ...a we- hefyd dysgu siarad ti'n gwbo? O ie. Dim bo' fi'm yn gallu siarad ŵan ond 'di Saesneg fi'm yn grêt ti'n gwbo fatha ma' siŵr 'sa lot o bobol yn gallu deutha chdi ond yym t'mo' d- dysgu sgilia yna a wedyn gobeithio yym progresio mlaen wedyn i fynd ar y teli a a neu' enw 'yn hun 'lly. Su- su- su- su' ges di hwnnw ta? Yym wel yn yn amlwg fel o'n i'n sôn yn cynt Oedd gyn Oric ran mawr i wneud â hyn, ti'n gwybod, ac oedd o'n mewn cysylltiad efo nhw yn aml, felly efo pobl, achos oedd o'n nabod lot o bobl, ond yym trwy lwc, lwc oedd o mewn, fi'n gwybod bod, o'n i lawr yn um, Llundain yn ei rhan i, uh, beth yna, Paul O'Grady isio, okay. gwybod ei wneud, o'n i'n dod, na pwg pigo fo fyny, li, yeah. o'n i mewn rhyw trunks bach a pigo fo fyny, chos dwi'n gwybod dyna nhw isio, yeah. so o'n i'n neud hynna, ac o'n i'n Llundain, a digwydd bod, oedd WWE yn yr O2 Arena yn Llundain, so nath rwy'n ffonio i ddeud, um, ti ffansi dod draw, ti draw, Maen nhw 'di clywed amdanach chdi, ma' gen nhw ddiddordeb, wedyn gan bo' chdi 'ma, nath i chdi ddod draw. So es i draw yna, nes i gyfarfod lot o'r pobol fatha t- dwi'm yn gwbo' ti'n watsio restlo Triple Aitch, Undertaker... Ia. ...John Cena... Ww! Waw! ...Randy Orton, pobol f- pobol fela i gyd, Batista, pobol fela i gyd. A wedyn yym wedyn y boi o'dd yn b- boi sy'n seinio pobol 'na, o fewn nath o gyfarfod fi, ag o fewn pum munud o'dd o 'di cynnig contract i fi. O'dd o reit hurt, o'dd o fatha... Waw! ...un o rheina ti'n gwbo? O gwych. O 'da ni 'di ga'l neges yma gan Stephen Cope yn deud pob lwc i Barry resla, reslo, ti well na Randy Orton medda fo. O da iawn. Ie ag un arall yn deud jyst isio deud yy helo i Barry Griffiths gan Dylan Aled y Llithfaen ma' nw'n ffans mor o o'noch chdi. Da iawn.
Reit. Dioch fowr. Florida ti'n mynd.
Ia i Florida. Mis Ionawr.
Ia. Ti'n nabod Florida?
Yy ryw fath 'de. Wyt? Dwi'm yn gwbo lle mae o mae'n America. Ia? Mae'n braf yna.
Dwi me'wl bo' 'na lot o genod del yna. Wel, 'na ni, ma' gen i ambell i ffaith i chdi fama am Florida, iawn? Ia. Jyst rhag ofn i chdi bach o gyfreithiad i n'w, iawn? O re- ei sa hyn 'di bod yn handi dwi me'wl. Ti'm yn gwbod ella ddaw n'w, iawn?
Ni chaniateir taro rhech ar ol chwech. Ar ol chwech?
Angyfreithlon.
Ti'n neud am rechan? Ma'n do braidd, ie. Wyt? Ond paid â neud ar ol chwech, iawn? O chwech tan pryd? Dwi'm yn gwbod, ar ol rhech mae'n deud. Fysa hynna'n gallu bod yn broblem. Bysa.
Iawn. Un arall de. Anghyfreithlon cael perthynas efo porcupine yn Florida. Reit, ocê, iawn.
Iawn? O'n i'n gofio hynna. Os bydd eliffant yn cael ei glymu i bolyn, felly yeah. gael ticad parcio yn un eitha car. Lle paid a fynd o gwmpas mewn eliffant.
Well, rhaid fi cael gwarad o eliffant fi, chi.
Jumbo. Mae'n anghyfreithlon i chdi werthu dy blant yn Florida. Ma'n anghyfreithlon gwerthu dy blant bob man. Swn i'n ofn dim pan fydda i... Iawn a dwytha 'ma de, anghyfreithlon canu yn gyhoeddus tra'n gwisgo gwisg nofio. Ww ma'n myn' i fod yn broblam mawr 'lly. Yndi. Rai' fi newid yn ffor rŵan dwi'n meddwl. O' ti 'di gwireddu breuddwyd do? Do do. Yn mynd i Florida.
Wel yndo i ddechra dechra mae o ti'n gwbod dechra stori mewn ffor yn fan 'na a wedyn ma' gen i lot o waith caled i neud ond t'mo' ma' gen i gyfla da ŵan i